Dawtmi nu le pa ulenau hna nan dam cia hna maw? SCBN thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghni kul le hnih July ni kul le nariat zanlei thawngchimnak kan nei lai. Kan chim dingmi thawngtlang tar hna cu Thailand ram ah aa dormi ralzaam hna cheukhat cu Myanmar ram lei ah an kir ṭhan. sac ralkap cu China le Russia tal in humhimnak phu hleinga nih sual an phawt. President Biden cu Covid negative a si cang timi le a dangdang thawngtlang tar pawl an si lai. A hmasa bik ah sac ralkap cu China le Russia tal in humhimnak phu hleinga nih sual an phawt timi tlangtar ka chim lai. Democracy ramkhel cawlcanghnak ah aa telmi minung pali hri-awhnak in a thahmi hna cungah China le Russia tal in humhimnak phu hleinga nih dohkalhtu hohmanh um loin sac cu sual an phawt kong Washington media ah an thanh, theih a si. Cu pinah phungbuar in mi nunnak lak ngol ding, nuhrin covo le phung le dan pawl zulh dingin sac cu an forh fawn. Thihdan pek dingin biakhiahnak a tuahpiakmi hna cu tuahtak lo dingin ASEAN phu nih an thlauh ko nain sac nih a tuah ṭhiam kong zong humhimnak phu lei nih an thanh. UNE Kawlram lei palai a simi Nulin Heza cu ASEAN palai he i fonh biaruahnak pawl zong hi a biapit kong humhimnak phu nih an langhter fawn. ASEAN nubik rian a tlai liomi Cambodia Wunji Hun Sen lungput le humhimnak phu hna an hmuhning aa khatmi cungah China zong a lung a tlin kong theih a si. Thailand ram ah aa dormi ralzam cheukhat hna cu Myanmar ram lei ah an kir ṭhan. Thailand Myanmar ram hi Kayin ram Myawaddy pengkomh chung ummi Ugrittha sakhan kahdohnak ruangah Thai Myanmar ramri Dak ram Phopara peng ah aa dormi Myanmar ralzam chung i minung zakhat renglo cu July ni kul le naruk ah Myanmar ram lei ah an kir ṭhan hna. Thai Myanmar ramri Kayin ram Myawaddy pengkomh chung Ugrittha sakhan kahdohnak caan chungah June thla dih in July thla thawk tiang zarhkhat tluk sac nih van lei in bom an thlak ruang le kaphnih kar kahdohnak a chuah ruangah khuami ralzaam harsatnak tongmi cu innlo chuahtak in Thailand ram lei ah an zaam hna. Mah chungin ralzaam zakhat langlo cu July ni kul le naruk ah an umnak hmun ah an kir ṭhan hna tiah ralzaam bawmchantu pakhat nih a chim. Thailand lei Mauritine cun Myanmar lei Ukri thah kahdohnak a chuah lioah aa rak dormi an si. Kahdohnak a dai cang i Myanmar lei ah innlo, dumhau le saṭil kan kaltak hna tiah an ti i anmah duhthim tein an kir ṭhan hna. An zate ah za le pahleiriat an si. A tam deuh cu Tebawgu khuami le Ugriṭha khuami an si hna, cun a dang pawngkam khuami hna zong an si hna. Tu bantukin a kirmi zong an um i Myanmar thilcang thawngpang a dai fiang rih lo tiah a kir ngam rih lomi zong an um ve tiah a chim. President Biden cu COVID negative a si cang.

Zokzok in ka dam i ka um ningcang zong a ṭha ko tiah a chim. Hawi he fonh loin a dang tein ka um lioah hnahnawhnak zeihmanh um loin rian zong lungdai tein ka ṭuan khawh ko tiah a chim chih. A dang tein ka um ning nga a tling i nihnih ni ah a voikhat, nithum ni ah a voikhat tiin COVID hrik voihnih check a si i a voihnih ning tein COVID zawtnak hrik a um ti lo caah hawi sinah i fonh khawh a si cang. Asinain a hnu nihra hmurhuh huh ding a si. A luancia zarh nilini ah khan Covid hrik an hmuh hi a si. President Biden cu khamsi le thazaang umnak sii zong aa chun. Oak peng Chiapikkang khua ah ralhrang nih kahdohnak um loin hriam ngan in an kah i a thimi zong an um, hliam a tuarmi zong an um. Paoh peng Ciatikang khua ah ralhrang nih hriamngan in ngakchia kum rukmi an khen i a nunnak a liam. Kum tling lomi siangngakchia pahnih Lahmim Maung Maung le Maung Mu Yan Htet cu an kaa ah meithal an run i ralhrang nih an thah hna. Makwe Ramṭhen Paoh peng Ciatikang khua cu ralhrang nih nizan ah an luhhnawh hna i hriamngan in khuachung ah an kah. Kumruk ngakchia an khen i a nunnak a lian tiah khuami sinin thawng kan theih. July ni kul ni sarih ah sac ralhrang pawl nih Chiappikang khua ah kahdohnak um loin hriamngan an hman i khua chungah an kah. Khua chungah ralhrang nih an kah ruangah khuami hliamtuarmi an tam. Kuzaw Nain le Mah Ting Ting Phyu zong hriamngan in an kah hna i an nunnak a liam tiah kan theih. Nizan ah ralhrang nih hriamngan he an kah hna ruangah Chiatikang khua inn pakhat a tlak. Kum ruk ngakchia a nunnak a liam. Nihin ah ralhrang nih an khang. Nizan an hriamngan in an kahmi kum ruk ngakchia nu i a min cu Mah Ting Ting Phyu a si. A nu le a pa min cu Kuzaw Nain le Mahtin Soe U an si. Hriamngan pawl khuachung ah an thlak ruangah ngakchia upa zong hliam a tuarmi an tam tiah khuami sinin thawng kan theih. Makwe peng Cheuhsoh khua ah kum tling lomi kum hleiruk sianghngakchia pahnih a simi Lahmim Maung Maung le Maung Mui Yan Htet cu July ni kul ni sarih ah ralhrang nih a kaa ah meithal an rawn i an thah hna tiah khuami sinin thawng kan theih. Mian peng Ṭeuhso khua ah kum tling rih lomi ngakchia pahnih cu an ka ah sac ralhrang nih meithal an rawn i an thah hna, an ruak mei in an khangh hna. Khuami pakhat nih aa thuhnak hmun in a hmuh, tuzing ahcun khuachung mei in an khangh. Ngakchia pawl kha PDF nan si tiin an thah hna, tiah Ṭeuhso khuami pakhat nih Yangkung Khattip Media ah a chim.

July ni kul nusarih ah khan an va kah hna i ralhrang pahnih le palik pahnih an thi i ralkap pakhat hliam a tuar tiah kan theih. Hi tuk dohnak hi suimilam hleihnih le kul langa in pakhat le pakul tiang hrawng a rau i CDF Camplet lei in hliamhma a tuarmi an um lo. sac nih phungning loin mithahnak a tuah ruangah Tihin kan vun kah hna hi a si. Pehzulh in a tuah rih ahcun MOD, CJDC hna i lam hmuhsak ningin khuachung kahdohnak hi fak deuh in kan tuah lai tiah thawng an thanh fawn. Russia helicopter cawk ding lungtlinnak cu Philippines nih a let. American nih phihkharnak tuah lai a phan caah Russia helicopter hleiruk cawk ding in lungtlingmi cu Philippine cozah nih a let ṭhan. Hi helicopter cawknak ding ah American dollar zahnih le sawmsarih le pasarih man lungtlinnak minthut cu President Rodrigo Duterte nih a fehter nain President caan a dih Pur ni sawmthum hnan ah a rak hnon cang tiah runvennak minister Delfin Lorenzana nih AP media sinah nihnih ni ah khan a chim. Lungtlinnak minthut cu nikum Sikpar thla ah tuah a si i a voikhatnak ah helicopter pahnih Russia nih kuat ding a si. Hi zuarthlainak le cawknak kongah American nih phihkharnak a tuah khawh tiah a chim chap. American Russia puarthaunak zong a chuah khawh caah American hi kongkau ah a herh lo tiah an langhter. American nih Philippine ralkap caah helicopter zuarh dingin aa zuam tiah a bia a pehchap. Ukraine cu Russia nih a luhhnawhmi ngol dingin UN nih vaute thla khan biachahnak a tuahmi cu Philippine zong nih a lungtlinpi, President Rodrigo Duterte kut chungah China, Russia hna he naihniam ngaiin a ummi Philippine cu American he min a thumi hawikom ram a si. Hakha peng Tilak khuami a tam u cu khuadang tangah an zam hna. Hakha peng Tilak khua ah sac ralhrang pawl an phanh caah khuami an zapi ngawt in khuadang ah an zam hna tiah A zaam vemi Tilak khua upa pakhat nih a chim. Cawn Ningani July ni kul nihnih ah khan kan khua ah an rak phan. Zarhteni ah kan khua in a chuak i a thaizing zarhpini ah an rak kir ṭhan. Zarhpini i kan khua an rak phanh ṭhan ahcun khuachung hmunkip hmunhma an la. Meithal zong an kan puahhnawh len caah khua ah kan um ngam ti lo. Khuami thilri an lakmi a um len pinah innzuat saṭil an duhduh in an i thah. Atu hi cu kan khuami zatuak in ninety percent hi cu kan zaam dih cang hna, tiah a chim. Sac ralhrang pawl Tilak khua an phanhnak cangka in miphun ralkap pawl an i tonnak in pakhat an luhhnawh colh caah Tilam khua ah ralhrang thawng petu a um kho tiah an ruahdamh. Nihin July ni kul ni rial zinglei tiang ahcun i kahdohnak a um lo bangin tlaihkhih a tongmi zong an um lo. Tilap khua cu Kankaw peng Daidin khua he meng hra aa hlatnak ah a ummi a si i, khuami a tam u cu Daidin ah an zam hna. Daidinah a phanmi sayamah pakhat nih nizan le nihin zing tiang minung kan i rel ning ahcun daidin ahhin minung zathum hrawng kan phan lai. Cun khua dangdang ah a pikpak in a zaammi an um ve hna tiah a chim. Tilakhua ah innza le kul hrawng a ummi milu hi zanga in zaruk karlak an si. Tilak in Laitlang lei kap ah a ummi Kezuan khuami hna zong ralhrang an rak phan sual ah tiin thinphang in an um hna. Kezuan khua upa pakhat nih atu tiang hin cun kan khua ah an rak phan rih lo, Laitlang lei an rak kai ahcun kan khua hi an pal khawhmi a si, zam ding in kan i tim ve ko hna tiah a chim. Kankaw pawng khuate ah a ummi Minung pakhat nih July ni hlei riat ah khan tilak lei ah ralkap pawl cu kal an i thawh. Mah ni thawk khan Kankaw peng chung phone thah hram an thawk. Ralhrang hi zakhat hrawng an si. Tilak khua in a chuak cang an ti nain nihin July ni kul na riat zinglei tiang ahcun Kankaw lei ah an rak kirmi kan hmuh ko hna tiah a chimchap.
Minkhut ah ralkap sakhan cu CDF Kawlngo ram ni nihnih chung an kah. India le Myanmar ramri Chin ramkulh Rihkhawdar ah a ummi ralkap sakhan cu CDF Kawlngo ram nih July ni kul le ninga le July ni kul le niruk tiang nihnih chung an kah tiah theih a si. CDF khualnawl ram nih khuachung ah kahdohnak kan tuah i Rikhuadar ralkap sakhan ah hmunhma a khuarmi sac ralkap pawl kan kah hna hi a si. sac nih tlukruannak um loin an thahmi hna cungah lehrulhnak a si tiah CDF khualnawl ram nih a thanh. An i khatnak kahdohnak hi minute sawmli hrawng a rau i an i hnihnak kahdohnak hi minute pakul hrawng a rau tiah kahdohnak chungah CDF khualnawl ram nih Hriam ngan le hriam hme in an kah hna. sac ralkap a thimi zatbel fiang in theih a si lo tiah an thanh. Cun kahdohnak chungah CDF rualngo ram hriamtlai phu hna cu him tein an kir kho ṭhan tiah theih a si. Mindat ah kum za le kum hleihnih tarpa ralzaam dirhmun in an umnak a liam. Mindat ah kum za le kum hleihnih a si cangmi Tarpa pakhat cu ralzaam dirhmun in July ni kul in ni sarih zanlei ah a nunnak a liam tiah The Mindat Post nih a langhter. A nunnak a liammi Pu Law Aung Gong hi Lai kan pupa hna biafang le hla hna aa chinchiah tukmi a si i mino sinah phungthluk pawl zong a chim tawnmi a si. Pu Law Aung Kung hi Lai thil thuam a uar ngaimi a si i Lupawng, paiper le vanghmun hna zoh dawh ngai in aa hruk lengmangmi a si. Mindat peng ah a kum upa bik a si kho men tiah a chungkhat hna nih an chim. Mah tarpa hi Mindat Matupi lamcung khuate ah a ummi a si i sac ralkap nih an khua an khangh i a pawngkam ah bomb rap an chiah. Mindat peng ah ralzaam dirhmun phak hnu in eidin le sii a har caah Upa le ngakchia cheukhat an nunnak a liam tawn tiah theih a si. Vawleicung ah monkeypox zawtnak aa chawnhmi minung thonghleiriat an luan cang. Vawleicung ram, vawleicung ram sawmsarih le ramriat ah monkeypox zawtnak a ngeimi hi minung thonghleiriat leng an si cang hna tiah WHO lutlai, traders, Adnam Ghebreyesus nih nithumni ah khan a chim. Covid zawtnak he pehtlai in thawngfianhnak ah hin thawngfianhnak ah hitihin a chim: Monkeypox zawtnak a ngeimi zatuak ah pahra tluk cu sizung ah thlop an si i minung panga an nunnak a liam cang tiah a chimchap. Ramkip mipi hna nih ring tein um ahcun Zawtnak hi a karh lo deuh dingin kan tuah khawh lai. Atu lioah monkeypox zawtnak a ngeimi hi zatuak ah sawm kul le pariat cu semsek a hmangmi hna hi an tam khun tiah a chim fawn. Monkeypox zawtnak hi vawlei cungah ralrin awk a sinak kong cu WHO nih a thanh. Mah hi zawtnak hi pawngkam thilri angki le pakhat le pakhat i neih niamnak in aa chawn khomi a si. Zawtnak chawnh a fawimi Mibu cheukhat hna cu venhimnak sichunh dingin WHO nih ruahnak a cheuh fawn hna. Mah cu chungah cun ngandamnak lei rianṭuanmi research room rianṭuanmi hna zong an i tel. Atu dirhmun ahcun minung tampi venhimnak sichunh ding a hau rih lo tiah WHO nih a chim.
Nihnih ni ah khan Africa, Ramchung ummi Khunku ram nichuahlei ah UN dohkalh in duhlonak an tuahmi ah hramhram in hnahnawhnak a chuah caah UN remdaihnak kilkamhtu phu chungtel minung pathum an thi i khuami tampi zong an thi. Butembo Myo ah a ummi UN remdaihnak kilkamhnak phu MONUSCO hrambunh sakhan cu duhlonak a langhtertu mibu nih khonku palik chungtel pawl sinin hriamnam pawl an chuh hna i an kah hna tiah UN lei chimphuannak nawlngeitu Farhan Haq nih New York myo general headquarters ah thawngthanhtu hna sinah a chim. Kanmah UN phu le innlo hnursuannak a chuah caah ralrin pek kahnak lawng tuah ding in le mibu ṭhenṭhek dingah a hnubik mitthli tlaknak bom hman ding in timhcia dingah ruahnak pek a si kong a chim. Cu pinah UN zung pawl venhimnak caah inn tek simi Khongur hriamtlai phu hna nih an bawmh hna tiah a chimchih. Mah thil cang ahcun UN remdaihnak tilkamhnak phu chungtel simi pakhat le UN palik pahnih an thi i pakhat cu hliam a tuar tiah a chim. Yangkung Meni kum hlei ah nan zate in nan tuah bangin nan zun lai tiah mino hna nih ca an ṭial. Yangkung Meni kung hlei ah mino hna nih nan zate in nan tuah bangin nan zul lai timi catar ṭial in sac hna ralrin peknak nizan ah an tuah tiah theih a si. Democracy lei cawlcangmi Ku Jim Mi, Ku Zeyato, Ku hlah Myo-aung, Ku Aung Tura Zawte pali hna cu sac nih thonginn chungah an thah hna hnu in a fak deuhmi phuhlamnak le teirul chamnak a chuak lai tiah Bamah Lunge Kunyet in rampumpi um dothlennak thazaang vialte aiawhtu Yangkung Myo mifuntomnak hmun pakhat simi Menikung hlei pawngah sihang kahnak in ralrin peknak catar an tuah tiah theih a si.

PDF sakhan a um tiah an ti i vanlei in ralkap tampi an chep hna caah mipi an zam hna tiah khuami sinin thawng theih a si. July ni kul ni sarih zing suimilam pakua ah sac nih raltuknak helicopter pahnih in Mu Mandalay khua cu an kah. sac ralkap zong a dang helicopter pahnih in a thlak hna tiah theih a si.

sac nih buitin in an kahmi mumandile khua cu chaklei khua le thlanglei khua tein khonhnih fonhmi a si i inntung zathum ranglo a dirnak hmun a si mumandile khua pawngkam ah a ummi khua vialte zong innlo chuahtak in an zam hna tiah thawng theih a si Mipi le rampi karlak tlukruannak caah kan thah hna hi a si tiah sac nih an chim. Myanmar ram democracy a ngah khawh nakhnga tiin a cawlcangtu Gu Kyomingyu, Gu Jimi le Gu Phyu Zeyato telin minung pali cu phungning tein kan zultermi hna an si i anmah pawl hi voi tampi thi dan pek an phu tiah sac biachimnak nawlngeitu Major General Joe Minthun nih press conference ah a chim. Sawmret le pariat sang ngakchia hruaitu Gu Jimmy le NLD palai hlun Gu Pyu Zeyato nawlpeknak ruangah a thimi sualnak ngei lo mipi le temhinnak a tuarmi aiawh in Biaceih zung nih a dotdot in bia a ceih hna i thihdan pek an si bantukin biaceih zung ah biahalnak le biahalnak nawlnak le zaangfah halnak nawl le chungkhar he tonnak nawl an ngei tiah a chim. Zaw Min Htun nih cun an buarmi sualnak hi a dang thihnak nawl he tahchunh ahcun voi tampi thihter ding an si. Mah kong hi pumpak kuatnak ruangah tuahmi a si lo. Mipi tampi nih tlukruannak an um khawh nakhnga le mipi le rampi karlak ah tlukruannak a um khawh nakhnga ding caah kan tuahmi a si tiah a chim. Hramhram in uknak latu sac nih thonghni kul le khat February ni khat thawk in duhlonak a langhtermi ngakchia telh in minung thawkhat le zakua leng an thah cang hna i an lu ah tinh in hramhram in an kah hna. sac nih a thahmi minung pali ruak cu atu tiang an chungkhar nih hmuh khawh a ngah lo bantukin zeitik ah dah an thah hna ti zong theih a si lo. A thimi pawl an ruak kong he pehtlai in chungkhar sin kan pek lomi hna hi thawngbawi pawl nih tuahnak nawl an ngeih ning tein kan kalpimi a si tiah a chim fawn. Atu bantuk democracy a lennak hna a cawlcangtu tha an sinak kong cungah ramchung dohhlenhtu phu tampi ASEAN telh in vawleicung ram ngan hna nih duhlonak an langhter. sac thil tuahmi ruangah mipi nih a lamkip in sac ralhrang doh dingin CNO CNDF nih forhfialnak a thanh. Myanmar ram uknak hramhram in a latu ralhrang phu thil tuahmi cungah tlangcung miphun hna le ramchung ramleng Myanmar rammi hna nih mah le ti khawhnak lamkip cio in ralhrang doh hna usih tiah CNO CNDF nih July in kul in ruk ah khan a thanh. Cun ramdang phu hna zong nih democracy phung a len khawh nakhnga mipi lei ṭang in thazaang kan pe u tiah forhfialnak zong a langhter. U Jimmy, U Phu Zeyato, U Hla Myo Aung le U Aung Tu ral zawn hna cu sac nih hramhram in an thahnak cungah CNO CNDF nih atu bantukin cathanh an chuah hi a si. Atu bantukin ralhrang nih thihnak an intermi hna cungah CNO-CNDF nih fakpi in duhlonak kan langhter i anmah pali tal in ram le miphun caah nunnak a pemi vialte cungah upatnak kan in pek hna tiah an langhter. SAC nih sual innak an tuahtermi hna cungah CJDC nih duhlonak a langhter. U Jimmy, U Zeyato, U Hlamyo Aung le U Aung Tura zaw minung pali cu sac nih thihnak a intermi hna cungah Chinland Joint Defence Force CJDC nih fakpi in duhlonak a langhter. Hramhram uknak a hram in bawmh a si tiang dohthlennak kan tuah lai tiah a thanh. sac ralhrang nih hramhram in rampi uknak a lak thawk in kan Chin ramkulh chungah raltuknak le sualnak ngei lo mipi sinah voi tampi sual a buar cang tiah an ṭial. CJDC cu Chin ramkulh chungah CNA-CDF telh in Chin ramkulh chung hriamtlai phu hleiriat fonh in dirhmi a si lengah vawleicung ramkip phung a hmangmi phu zong an si.
LCBN zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.